Etrûşî yeke ji eşîrên herî mezin e di nav Kurdan de. Li devera wan û Hekariyê bi cîh dibûn û heta van kêliyan jî bajarek bi navê Ertûş li deverê dimîne. Ji kevin ve biyaniyan gelek caran êrîş birin ser heremê Kurdan. Lê bela herî dijwar ku bi ser heremên Kurdan de hat ji balzengiyan ve di sala hezar û sed û sihî de bû. Êrîşî hemû mêrnişînên Kurdan kirin û dest danîn ser kelehên Himêdî, Mehranî, Hedbanî û Hegariyan. Hoza Elxiz a Tirk ji Buxara dakete ber bi jêr ve û çi devera gotê re derbas dibû ji bilî kuştin û şêlandinê tiştek din nedikir. Beşek ji wan di sala hezar û bîst û nehan de Xwelmîr Wahşozanê Hedbanî li Ezerbicanê girt. Lê dîsan jî kuştin û talanî bi ser hedmaniyan dianîn û ketin bajarê Meraxê. Her wiha berê xwe dan herêma Ereyê û bajar wêran kirin. Wisa bi serê Kerix û Qezwînê de jî anîn û Ermenistan û Kurdên Deynûrê di nav xwînê de hêlan. Ji Ermenistanê xwe li hev kom kirin û careke din berê xwe dan welatê Kurdan. Vê carê bi ser Hekarê û Cizîrê de girtin. Pazinde, Hesnîye û Baqir dê talan kirin. Ketin Amedê û wêran kirin. Qerwaşê Selcuqî ji tirsa wan kete beravaniya Mûsilê û nehêla bajar bikeve bin destê wan. Lê wî nikariye persenga wan bigire û di sala hezar û çel û çaran de duwazdeh rojan destê leşgeran ji talankirin û kuştinê re berdan. Hemûriyên bajarê Mûsilê ji termê kuştiyan hatibû dagirtin. Heta ku Celaleddînê bûye hî bi hawar û gaziya Mûsiliyan ve hat. Dema Gomez Rabane bi xebata hikûmdariya xwe ve mijûl bû, Di sala neh sed û çel û sisiyan de Rûsane bi hêzeke giran girte ser wan. Hêza wan têrê nedikir ku bikarin berevaniyê di ber xwe de bikin. Kelaha Berzeyê vegirtin û hikimdariya Mezreban têk birin. Ji bo vegera xwe û rêzgarkirina hikimdariyê, taktîkeke leşgerî li hember artêşa Rûsan pêk anîn û bi vê yekê leşgerê wan têk birin. Hejmarek ji leşgerên Rûsan e tev li efserekî mezin e xwe ji qeleha Şehristanê berneda û hatin dorpêçkirin. Li êrîşa Ebû Abdullahê Hemedanî yê Ereb ji Mûsilê êrîş anî ser Azirbaycanê. Mezraban ji bo parastina Azirbaycanê bi şûnde vekişiyan. Dema ku ew vegeriyan mixabin Hemedanî gihaştibû bajarê Selmasê. û peymana hikumdariyê bi hinek ji serokê Hoza Hedbaniyan re îmze kiribû. Şerekî giran di navbera wan de rûda. Di encamê de bi ser ketin û dijminê wan şikestî li Mûsilê vegeriya. Di wê navberê de leşkerên Rûsan xwe ji Torbêçê rêzgar kir û ber bi welatê xwe ve reviyan. Mezreban roj bi roj mîrneşîna xwe berfireh kir û gelek navçe kişandin nava hikumdariya xwe. Ji hêlekê ve persinga hikumdariya Xorasanê rawestand û ji hêla din ve persifa Muezzîddewle yê Ebasî da. Gelek mîrek û serweran destek da mezreban û xwestin ku welatê errayî vegere. Bi vê çendê hate xapandin û tu kesî piştevaniya wî di şerde nekir. Ev yek jî bû egera ku dijminên wî pir bibin û hêza wî têk here.